Me nko ara na mekuta tumi a mekuta abosom akɛse a ɛna metumi de yɛ m'adwuma. Dwane bra ne wo haw ebetwa. Me nua, mɛnka sɛ wokyiri abrɛ. Mɛnka sɛ woanante abrɛ bia wopɛ wo nsa antumi anka. Fa w'anim na hwɛ adeɛ na hwɛ adeɛ na me chief ɔboafo mɛtumi ayɛ. Me nko ara na meyɛ kɔmfoɔ kɛseɛ wɔ Ghana ha, Northern Region na mekuta abosom kɛseɛ kɛseɛ kɛseɛ ɛna mede bɔ amanfoɔ. Woyɛ minister woyɛ president dwane bra me chief ɔboafo asoɛeɛ meyɛ nipa baako pɛ na mɛtumi ahyehyɛ ahohyɛbrɛ ama wo dwane bra na wabrabɔ ne wo bibia ntumi yie ma wo. Yoo why ne chief ɔboafoɔ? Chief ɔboafoɔ yɛ ɔpanyini kɛseɛ ɛna ɔkɔ tena India man mu for good three years asan baa nakyi ɛwɔ Ghana man mu mayɛ madwene sɛ mebaa bɛboa Ghana foɔ but man manyɛ ntɛm ambaa na small small boys na ɔmo san ɛsi dwuma no nkorɔfoɔ bebree ɛwɔ Ghana ha Ɔmo se yɛngya ewiase mma ɔmo na ɔmfa wiase mfa mfa nkuta me nua na ɔtu ɛ ɛ wohwɛ me dwane bra na mahyehyɛ wo hyɛ wira hyɛ bra ama wo me nkoa na me ko meyɛ meyɛ ɔkɔmfoɔ kɛseɛ ɛwɔ Ghana man mu me na mɛtumi ama wo hyɛ brɛ adan ne yie ama wo mase me ne me mpanyinfoɔ mama obia aduane ama obia adi adi ɛndɛ na mobɛhu nwanwasɛm adeɛ nti na wɔkyini akyɛ woantumi anya deɛ wopɛ no me nua dwane bra wobɛduru me mma so yɛ yɛ a Yɛwɔ adeɛ bi a yɛfrɛ no amotia. Motia no wɔn yɛ ɛyɛ adeɛ a wɔtumi frɛ instant money ɛde ba ɛwɔ wiase. Ɛdɛn na ɛyɛ instant money? Instant money kyerɛ sɛ gyina hɔ na gye. Me nua, wobɛduru me mma so yɛyɛ a, ɛwie a, me nua, hwɛ adeɛ. Wobɛduru ma so yɛyɛ wie a, yɛpɛ mpanimfoɔ no aduane ɛde ma wɔn sɛ saa na made aduane ama wɔn awie no a, me nua, mefrɛ sika no wie a, mɛma akwadaa di w'akyi na wode sika no ade akɔ akɔto w'accounts mu ama w'abrabɔ ne wo biribiara ntumi nsesa ma wo, me nua. Me nua, mɛmpa aba.

Me nko ara na meyɛ kɔmfoɔ baako pɛ wɔ Ghanaman mu, mekuta bosom kɛseɛ na mede yɛ adwuma. Me na metumi yera pue ba bosondan mu. Me na mebetu kwan, memfa kaa mfa ntu kwan na mayera akɔduru baabiara a mekɔ. Me nua, yɛka tumi a, yɛwɔ tumi na yɛwɔ tumi. Nneɛma na ɛhyɛ me wei, wode bɔmb kora tumi kora nyɛ adeɛ na ɛbɛsɔre sɛ da, me nua. Dwane bra. Na mese sɛ wo hyɛbrɛ mma wo. Yɛka, yɛwɔ adeɛ bi a nna yɛfrɛ no abosom sika. Abosom si tika no nso ɛyɛ alize ni. Saa alize no wo ba, yɛn nana no wɔn nie. Yɛ frɛ saa tumi no de ma wo a, make sure sɛ every blessing week biara no, wo nsa bɛtumi aka sika sɛ two hundred million for a week. Wo nsa bɛka sika sɛ two hundred million for a week. Ɛbɛyɛ adwuma for nine months. Kae sɛ wo maame fa wo yafunu, nine months na woyɛ ɛwɔ wo yafunu mu ansa na ne wo maame etumi di w'ɛyɛ dɛn etumi ba ewiase. Me nua, nti adwuma eyi ne bɛyɛ adwuma for nine months ansa na asa aba me hɔ. Saa na me frɛ no ɛwɔ mframa mu de maa wo no, saa nso na tumi no bɛsa aba me hɔ. Me nua, sɛ ɛba nso a, wo ne sɛ wo pɛ a, me nua, mɛnka sɛ mɛmpa aba. Mɛnka sɛ wokyi no akyɛ. Sɛ woyɛ business man, dwane bra m'asoɛeɛ. Me na mɛtumi agye obi hyɛbrɛ adi ama wo. Me na mɛtumi de adeɛ fitaa adi adan adeɛ kɔkɔɔ, me nua. Mɛnti, wobɛnti, obi nni hɔ wɔ wiase wei mu. Wɔpɛ sɛ wɔkɔgye sikaduro wɔ baabi na wɔba bɛka kyerɛ wo sɛ ɛdeɛn na wokɔyɛ ɛnnɛ, sikaduro na wokɔgyeɛ, me nua. Monim sɛ yɛayɛ fire festival a atwam. Masiesie me mpanyimfoɔ nyinaa, me ne wɔn yɛkasa nnɔn anadwo ansa na me pue ba no, anka kamera koraa ntumi nkye me mpanyimfoɔ no. Me nua, mɛnka sɛ wokyinɛ kyɛ, me nko ara na meyɛ kɔmfoɔ kɛseɛ wɔ Ghana man mu, nna me wɔ Tamale, wo duru Tamale a me nua mpakyɛ frɛ me, me na yɛfrɛ me Chief Ɔboafoɔ, me na me tumi tu kwan kɔ gye obi, ɔbɛyie, bɛyifoɔ tumi gye obi kra na mafa mframa akɔ gye nipa no kra de ama no back, me na me tumi ma obi Ewin election sɛ woyɛ MP woyɛ president wopɛ sɛ na wo win election a me nua dwane bra ma so yɛyɛ me nko ara na meyɛ kɔnfoɔ kɛseɛ ɛwɔ Ghana man mu a na mɛtumi ama wo hyɛ brɛ ayɛ yie ama wo me nua hwɛ yɛwɔ kɔnfoɔ na yɛwɔ kɔnfoɔ ɛndɛ m'anim abere paa na meka saa nsɛm wei no sɛ woyɛ police ni a wabrabɔ ɛnyɛ yie mma me nua dwane bra kae sɛ police adwuma nyɛ wo nko ara na woyɛ police adwuma no Adɛn nti na wo nyako mu ɔmo kɔ onim na wo nkɔ onim? Bisa ho ɛba no sɛ, Me nua, dwane bra, me na mɛtu ase sɛ wo hyɛbrɛ edin ama wo. Me nua, mensuro, bra, wo ba a, mede ne yie bɛtu ne yie. Deɛ Asdodfoɔ bɛyɛɛ wo no, ɔmo kɔeɛ no, me nua, ma ɔmo nkɔ. Deɛ aka no, bra na me ne wo yɛbɔ no ho ban. Mɛnka sɛ ebia wo maame ne wo papa awu agyae wo no nti no wobɛtena ase da biara na woyɛ dɛn na woresu. Wo nua, dwane bra. Matu kwan kakra, ma Nyankopɔn tumi nti, mekɔeɛ, masan aba m'akyi. Ansa na mɛba no nso, mebɛte sɛ amanfoɔ bebree, wɔde me me din na wɔde yɛ adwuma. Ɛno no, ɛnyɛ problem, me nua. Sɛ wose wobɛsesa wo nyako na wode nyɛ yei a, wose wode ɛnyɛ yie mma wo sɛ da. Wo ne Chief na mokasa no, me nua. Hwan ne Chief Ɔboafoɔ? Me na mekasa no. Me na mekita me nana mabɔ dua na mede yɛ adwuma. Me na mekuta Alezin no mu na mede yɛ adwuma. Me na mekuta Spirit na mede kɔmande sika. Wopɛ dɔla, wopɛ pounds, wopɛ cedis, bra maso yɛyɛ. Me nkoa ne kɔmfoɔ biara na magye di wɔ Ghana man mu. Sɛ bosom no bɛwura me mu a, na ɛnyɛ obi na ɔbɛka me nua. Bra na mesesa wo hyɛbrɛ mma wo. Ɛdeɛn na wotwɛn? Me nua, Obi, wo so wokɔ, woakɔbɔ bosea wɔ obi hɔ, wohyɛ nipa no sɛ akyire no wobɛba abɛtua ka no a, woantua ka no amma akyi, sɛ wohyɛ nipa no Monday na Monday no bɛduru a, woantumi antua nipa no ka amfa ma, ɛdeɛn na ɛbɛsi? Me nua, kae sɛ nipa no de polisifo bɛ, bɛtaataa wo. Mɛ, mɛhu, ɛnyɛ kɔmfoɔ biara ne, ne, ne kɔmfoɔ. Ɛnyɛ kɔmfoɔ biara na ɔbɛtumi aboa wo, me nua. Wohu nipa na ɔkuta tumi, ɛnyɛ, ɛnyɛ obi na ɔbɛka akyerɛ wo. Me nua, me na yɛfrɛ me chief ɔboafoɔ. Me na mikuta tumi no mu tumi. Me na mitumi yi ma adeɛ na aporɔ na masie no yie ama wo me nua. Nnipa na wotɔn adeɛ a yɛntɔ. Woyɛ smuggle dealer a wotumi tu kwan mu kyikyi wo de, kɔstɔmfoɔ tumi kyikyi wo nneɛma. Me nua dwane bra. Obi tumi frɛ me sɛ wakɔ aha, wɔakɔgye ne sika sei, wakɔ ha, wɔatumi akɔgye. Masa, yɛka instant a, instant kyerɛ sɛ gyina hɔ na gye. Me nua, gyina hɔ na gye w'ade no fa kɔ. Me nua, mɛmpa aba. Ɛnyɛ kɔmfo bia na ɛyɛ kɔmfoɔ. Ɛnyɛ efie kɛseɛ na ɛkyerɛ sɛ wo aduro. Ɛnyɛ car na wofo na ɛkyerɛ sɛ wo aduro me nua. Me ma bi wɔ honhom mu. Me nua, sɛ wodwene, wodwene, nipa bia na wadwene adwene bɔne bi, adeɛ koro ɛnkye nipa no se da. Kɔmfo bia na wɔsi wɔ bi wɔ Ghana ha no, ɔpɛ wɔn bra challenge. Ɔsɔfo ate abosom wɔsi wɔ bu bosom a, me nua, mo ate sɛ wɔtumi aba tamale da. Me na yɛfrɛ me chief ɔboafoɔ. Sɛ ɔsɔfo a te abusu no wɔsi wɔ wɔ abea ɛwɔ honhom mu a, wɔn dwane bra na wɔn ahu sɛ yes yɛwɔ bosom a na yɛkuta yɛfrɛ no bosom. Yɛwɔ bosom na ɛyɛ bosom. Me nua, dwane bra ma so yɛ yɛ. Na me sista wo hyɛ brɛ ɛnyɛ deɛ ɛmma wo. Me nua, mɛ mpa aba, mɛ nka sɛ wɔkyi na kyi, makɔ Mallam wei hɔ na deɛ mepɛ me nsa nka. Me nua, me bɔ mo bɛ sɛ, sɛ woyɛ kuani, woadɔ afe o, woannya, mɛ nka sɛ afe na ɛbɛba no nso wondɔ biom. Kɔ wonim afe na Nyankopɔn bɛma wo. Obi mu se wɔahwehwɛ me namba brɛ. Obi kɔtena Accra a ɔse ɔno na ɔyɛ chief ɔboafoɔ. Obi kɔtena Tamale Ekurase ɔse ɔse na ɔyɛ ɔno na ɔyɛ chief ɔboafoɔ. Me nua, chief ɔboafoɔ me nie. Meyɛ nipa baako mansra nku anyɛ kɔkɔɔ. Meyɛ nipa tuntum saa na monim no tam biara no. Mɛsa, mombra na mensesa wo hyɛbrɛ ɛyɛ deɛ mma wo. Nkurɔfoɔ bi ka sɛ wɔbɛboa wo a, anaasɛ obi ka sɛ wɔbɛboa wo a, sɛ nipa bɛkyɛ wo ɛkyɛ a, hwɛ ne tiri so deɛ. Sɛ wo sika kɔdi obi sɛm mu a, nipa no mpɛ sɛ ne wo ntua kɔm sɛ bra na megye sika no wɔ honhom mu mfa mma wo. Hwan ne Chief Ɔboafoɔ? Me ne Chief Ɔboafoɔ baako pɛ wɔ Ghana Northern Region, Tamale. Wo nna bɛdu Tamale a, me nua, wo si station a, me pɛtɔ me nua frɛ me. Nnipa na wɔde akyinnye sɛ tumi nni wɔ wiase no. Nnipa na wɔse aduro nni wɔ wiase no. Wobɛba me hɔ a, me nua, fa polisfoɔ anaa sogyasfoɔ na fa di wɔn akyi na wo ne wɔn nyinaa mbra hɔ. Sɛ me mantumi anyɛ ama wo adeɛ na w'akoma pɛ deɛ ɛmma wo a, adeɛ na wo ne sɛ wɔbɛtumi ayɛ ma wɔn nyɛ me. Anaa fa me din mfa kɔ TV station biara so na kɔ sa me din. Meyɛ nipa baako pɛ na mɛtumi ama wo hyɛbrɛ ndane yie ma wo, me nua. Obi kɔbɔ abusua atɔ ne car aka ho, atɔ ne fie aka ho de akɔ akɔma kɔmfoɔ sɛ wɔte kɔmfoɔ no mmoa no. Kɔmfoɔ agye ne sika no de ayɛ no pasapasapasapasapasa. Deɛ wɔbɛdi koraa mpo no wɔnni bi. Ɛdɛn na ɛyɛ wo haw? Ɛdɛn na ɛyɛ wo dadwene me nua? Nipa biara na wɔnya mbrɛ na wɔhwɛ me no, mepakyɛw dwane bra m'aso yɛyɛ. Me nko ara na meyɛ chief ɔboafoɔ, one. Me nko ara na mefɛ ma wo hyɛ brɛ nti mensi yie mma wo. Sɛ wopɛ dollars a, me nua, me na metumi fere dollars na ɔmo nya pae no rɔba mu da. Me na metumi fere sefa de ma nipa dasani. Me nua, mɛmpa aba, mɛnka sɛ wokyini akyɛ. Wobedi wokyini akyɛ nti a, me nua, wonyɛ deɛ wakoma yɛ deɛ ɛpɛ. Wan ne chief ɔboafoɔ? Yɛate ne din, but yɛnyɛ nhu no da. Anaa me metaa te ɛwɔ radio station so. Metaa te ɛwɔ TV station so. Ba me ɔmo se na mete ba menya ho no. Ndɛ me ankasa na me pie na me baeɛ no. Me nua mɛmpa ba. Yɛka sika duro a yɛwɔ sika duro ankasa ankasa. Sika duro yɛ adeɛ bi a ɛyɛ mogya na ɛyɛ deɛ ɛnom. Saa mogya na ɛno nti yɛnka kyerɛ sɛ kɔ na kɔtɔ nipa mogya deɛ ɛmfa mbra ase da. Wo bɛduru me mma so ɛya me nua adɛn na yɛ hia na ɛnya bi no me frɛ ɛyi no ɛwɔ mframa mu ana me nana mo nie ɛdɛn nti na ɔmo wɔ hɔ me tumi su suma ɔmo sɛ si a na ɔmo akɔ akɔ fa aba ɛnyɛ kɔnfoɔ na ɔbɛ suma wo sɛ kɔ tɔ kɔ pɛ obi ti bra na kɔ pɛ nipa bogya bra na wo kɔ na ɔmo kɔ kye wo mfantom me nua me me nte saa. Menyɛ m'adwuma ɛwɔ me me maso yɛ menyɛ saa adwuma no. Me nua, menim abere paa na ndɛ mekasa saa nsɛm wei me nua. Nkɔmfoɔ no ɔmo aha yɛ too much. Mefiri kwantuo baeɛ mɛba bɛgye sɛ wɔ mu report bebree. Wobɔ program kɔ na nkɔla frɛ wo na ɔmo na ɔmo ka nsɛm bi na ɛmfata. Me nua adɛn? Yɛn na adɛn na yɛn nana mo gyaeɛ no nkusi yɛ adwuma na sɛ nkusi yɛ adwuma. Ɛnyɛ kɔmfoɔ. Kɔmfoɔ yɛ kɔmfoɔ a ɛkyerɛ sɛ woyɛ kɔmfoɔ. Kɔmfoɔ na ɔbɛtumi ama ayi obi wɔ ɔhaw mu. Ɛnyɛ kɔmfoɔ na ɔbɛtumi de obi ahyɛ problem mu. Me nua, dwane bra na mensesa wo hyɛbrɛ mma wo. Yɛka bosom a, me na mekuta bosom kɛseɛ a ɛna mede wɔn ɛde yɛ adwuma. Adeɛ na me nananom ɛwu gyae me no, ɛguso yɛ adwuma na sɛ ɛnni hɔ. Me nua, Me ba ba, yɛwɔ adeɛ bi a na yɛfrɛ no instant money. Instant money yɛ adeɛ bi a ɛyɛ abosom kɛseɛ na wɔyɛ deɛ wɔyɛ. Saa abosom kɛseɛ no nso no a yɛka instant no a, ɛyɛ anzene. Wosoma wɔn a, sɛ wokuta wo kaa, sɛ woantɔ petro anhyɛ mu a, wobɛda na woasparke kaa no na kaa no agye so. Saa abosom no nso no, ɛwɔ aduane a na wɔn nso wɔde wɔn redi. Wɔde aduan a wotumi adi yɛ nna de adi agorɔ. Yɛka instant a, dwene ho na gye. Me nua, woba me hɔ a, wo na woyɛ. Woba me hɔ, mefrɛ instant ma wo a, memfa adeɛ mma wo sɛ fa kɔ fie. Meyɛ adwuma no nyinaa wie a, mede ma wo sɛ fa kɔto w'account mu ansa na wɔato w'anammɔn ayɛ dɛn? Ato w'anammɔn akɔ. Nipa na yareɛ da no so Yɛwɔ nnuaba bi a na etumi de sa nnipa no yareɛ. Nnipa na stroke da no so. Mpakyɛw wɔndwane mbra me chief ɔboafo asoɛyɛ. Me chief ɔboafo meyɛ nipa baako pɛ na metumi ayi nnipa ɛwɔ ahaw mu. Nnipa na ɔmo da hospital na ɔmo yare mpakyɛw ɔmo ndwane mbra masoɛyɛ. Meyɛ nipa baako pɛ na metumi asesa nnipa no hyɛ bra yɛ deɛn ɛde ama saa nnipa no. Nnipa na wɔnam wɔ akwantuo mu ama deɛ wɔyɛ no n'abrabɔ ntumi nsi no yie anaa ne busuafoɔ mo wɔ fie na wɔn ha no me nua wo hwɛ me a mepatwɔ frɛ fa line no frɛ na me srɛ wo hyɛ brɛ mma wo na me fa wo mma me mpanyinfoɔ nana barima wɔne ne yere ya Fatima frapem bɛdi ako wɔne ne de Alison Broko na me fa mma wɔn na wɔn ntumi nsa wo hyɛ brɛ mma wo nnipa na wɔyɛ adeɛ ɛnyɛ yie ma no no mpatwɔ nnipa no wɔn dwane mmra maso yɛyɛ yɛwɔ adeɛ bi a na ɛfrɛ no lotto number lotto number wo ba ɛyɛ ndaeɛ Mɛyi number mmienu na mede akyɛ wo pɛ na lotto number no so wontua me sika nnwan mmienu pɛ na wobɛtɔ na wode aba na mede ama ɛyɛ lotto number no ayɛ de ama wo sɛ yɛka packet no dry a packet no dry woba ma so everyday bia wobɛyɛ three million everyday for three months packet no dry everyday bia wobɛyɛ three million for three months woyi three months na nuwa no gye sɛ woasa ba bio me nua mondwane mbra na mema mesiesie deɛ aporɔ no ɛmfa ma wo me nua Yɛwɔ adeɛ bi a na yɛka kyerɛ no sɛ instant money no, yɛwɔ bosom a na yɛn nana mo gyae ma yɛ, ɛno na ɛtumi yɛ instant money no adwuma. Ma me nkɔkyerɛ Ghanafoɔ adeɛ na me nana gyae maa me no, ɛgu so yɛ adwuma anaasɛ ɛnyɛ adwuma. Me nana Dramani na meka no asɛm tam biara no, merekɔ akɔhwɛ adeɛ na wɔgyae ma me sɛ ɛgu so yɛ adwuma a, mobɛhunu sɛ ɛyɛ adwuma no yɛ nokorɛ. Yɛnkɔ na menkɔhwɛ ade bi kakra na yɛnsan mmra sesiaa. Yo, otiefoɔ, mepɛ se mekyerɛ mo adeɛ na me Chief Ɔboafoɔ bɛtumi ayɛ. Meremma adeɛ baako mmɛsɛe adeɛ bebree. Meyɛ nnipa bi a nna woba me mma so yɛyɛ a wonsan nkɔ saa na wosan baeɛ no, me nua. Monnwane mmra na mentumi nsesa mo hyɛberɛ mma mo. Me, memfa nneyie nkɔsi yeinom. Me nua, mɛnka sɛ woakyini akyɛ, wokɔ kɔmfoɔ bi hɔ na kɔmfoɔ no antumi amboa wo. Meyɛ nipa baako pɛ na mɛtumi ama wo hyɛbrɛ asi yie ma wo. Monhwɛ adeɛ na me mɛtumi ayɛ deɛ mɛtumi ayɛ. Nsɛnkyerɛnii a na me me kutaa no na me nana mo gyae maa me no. Mɛnka sɛ mote mu ayɛ dɛ mokyerɛ akyɛ tumi nni wiase. Tumi wɔ hɔ me nua. Yɛwɔ adeɛ bi a na yɛfrɛ no tumi. Tumi ankasa na wobɛba a ɛbɛtumi ahyɛ wo hyɛbrɛ de ayɛ dɛ de ama wo. Yoo obiara ma n'adwene nda hɔ. Moahu? Wei no ɛyɛ box. Boss wei biribiaa nni hɔ ɛnyɛ mo obiaa ma n'ani nda hɔ obiaa hu sɛ biribiaa nnim yoo monhwɛ adeɛ monhwɛ adeɛ momma mo ani nda hɔ na monhu sɛ wiase nna yɛwɔ no yɛwɔ ade pa nna yɛwɔ ade bɔne ade pa na ɛtɔ no obiaa mma n'adwene yɛ deɛn n'adwene nda me so oh miifu maafu gyarapa kwantam bɛna ntam nana berima wone wo yere afatuma frapem bɛdi ako halizine broko keteke power for haiza

Yo obiaa ma nanim yɛ deɛ nanim da hɔ wopɛ dollar wopɛ cedi sɛ menwia mepakyɛw dwane mbra me waso yɛyɛ me meyɛ nipa baako wa nna woba maso yɛyɛ a wa bra bɔ bɛyɛ deɛ ɛbɛ sesa ama wo menua monhwɛ adeɛ wei no ɛyɛ deɛ ɛyɛ dollars menua woba maso yɛyɛ a mɛma wo hyɛ brɛ asi yie ayɛ deɛ ayɛ deɛ ɛdi ama wo menua mombra na mo yɛmfa ne yie ne ɛmfa nsi ne yie yɛ deɛ ɛmfa ma wo menua meyɛ nipa baako bia na me mewɔ Ghana ha na metumi yɛ adeɛ na obi kɔnfoɔ bi ɛnyɛ ɛnyɛ ɛntumi nyɛ ɛwɔ Ghana man mu me nua monhwɛ adeɛ obia mma n'anim yɛ deɛ n'anim da hɔ obia mbra me hɔ na mentumi mfa ne yie ɛmfa nsi ne yie yoo obia nhwɛ o me nua ɛnyɛ obi na wɔbɛtumi abɛfrɛ dɔla a wɔntumi mpa dɔla no me menyɛ saa kɔnfoɔ no bi da Obiara mma n'adwene yɛ deɛ n'adwene mbra me so. Meyɛ nipa baako pɛ a nna me magye din wɔ Ghana man mu. Meyɛ nipa baako bi nso a na meka ade yɛ a ɛsi adeɛ yie. Meyɛ nipa bi nso a me nua wo mba me hɔ ama woanyɛ deɛ woansa ankɔ saa na wobaeɛ no. Me nua, mpakyɛw dwane bra m'asoɛeɛ. Meyɛ nipa baako pɛ wɔ Ghana man mu a nna me magye din. Wo bɛ bi wo ba abɛduru me m'asoɛeɛ a me nua, mpakyɛw dwane bra. na memfa ne yiye nyɛ deɛ ɛmfa nsi ne yiye. Me nua, hwɛ adeɛ. Me nua, hwɛ adeɛ. Obiara mma n'anan dwene da. Me nua, mɛnka sɛ wokyerɛ akyɛ. Mpɛ sɛ obiara hu sɛ tumi na ɛkuta me no. Ghanaman mu, wobɛduru Northern Region a, Tamale, Salaga. Me nua, mɛmfrɛ obiara, frɛ me nko ara, Chief Ɔboafoɔ, Number One. Obia ni hɔ na obetumi akyɛ no dwuma wɔ Ghana man mu me nua. Obi bɛpira sika a wɔntumi mpae no wɔ sika wɔ deɛ hwɛ mate me nua monhwɛ adeɛ. Obia mma n'anim yɛ deɛn? N'anim nda hɔ. Wei yɛ real dollar. Ɛnyɛ dollar na obi firi a ɔmpɛ so cameraman yɛmfa n'anim. Cameraman ma w'adwene ba wo fie o. Ɛnyɛ saa menim nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a wɔne no deɛ wobɛdi koraa mpo no ɛbɔ no na wɔtra ase na wɔdidi eh, nnya nkɔmmɔde. Me nua ma gye tumi ɛnkasa. Wobɛba me ma so yɛ yɛ mepatumi nna aduane bra.

Ɛnti me nsesa mma wo. Yoo meyɛ kɔmfoɔ baako pɛ wɔ Ghana man mu a nna me mma gye di. Me nua, hwɛ adeɛ. Obiara mma n'adwene yɛ deɛn? N'adwene nda hɔ. Wo bɛ duru a, ɛnyɛ obi na ɔbɛka akyerɛ wo. Wo pɛ dollars a, mepatɔ dwane bra ma so yɛyɛ. Meyɛ kɔmfoɔ baako pɛ nna magye din wɔ Ghana man mu. Meyɛ kɔmfoɔ baako pɛ nna me gye din wɔ Ghana man mu.

Ɛnyɛ me a Chief Ɔboafo a hwan nkorɔfoɔ bɛn wɔ Ghana man mu na wɔbɛtumi ase sɛ wo hyɛbrɛ adi ama wo? Me nua Twadeɛ, hwan na wɔbɛtumi a challenge me wɔ Ghana ha? Adeɛ nti na ndɛ me sa twa program bia twitwa program bebree wɔ Bosonden mu ɔmo kyerɛ sɛ me ntaleɛ na me hyɛ na ɛma me yi sika ndɛ ma hyɛ da na ma hyɛ ntaleɛ waduro bi a no so obi ahu sɛ sɛ ma hyɛ ntaleɛ na me tumi ayi sika ma hyɛ ntaleɛ obi ntumi challenge me wɔ Ghana ha me nua obi ama na adweɛ deɛ N'adwene ba me so. Me nua, mondwane bra. Obiara nna ɔhaw da ne so. Wotu kwan a, deɛ wotu kwan a na wɔde pɔte wo. Me nua, dwane bra. Woyɛ polisini, woyɛ sogyani, woyɛ lɔyani a, me nua, wonte dɛ wɔ w'abrabɔ. Me nua, dwane bra. Woyɛ president, woyɛ minister a, wopɛ sɛ w'abrabɔ nyinaa ntumi yɛ deɛ ɛntumi si wo yie. Me nua, dwane bra ma so yɛyɛ. Meyɛ nipa baako pɛ na wobeduru me mma so yɛyɛ a, metumi asesa wo hyɛbrɛ yi adeɛ adi ama wo. Obiara mfa ne haw mmɛbɛn me, na deɛ meyɛ biara no, na obiara nsa nyɛ deɛ ɛnte me pɛ. Wiase deɛ, wobɛka sɛ woakɔ, woakɔ, woakɔ, woakɔ, woakɔ ha. Deɛ woyɛ no, ɛnyɛ yie deɛ, ɛmma wo. Me nua, mɛnka sɛ woayɛ dɛn, woakyini akyɛ. Wobedi woakyini akyɛ nti a, deɛ wopɛ no, wo nsa ntumi nyɛ deɛ ɛnka. Mo ne Chief Obuafoɔ na moyɛ deɛ motutu nkɔmmɔ no. Me nua, obiara mfa ne haw ɛmbɛbrɛ me na m'abrabɔ ne mo biribiara no ɛntumi yɛ deɛ ɛntumi nsi mo yie. Enti no, me nua, ayɛ saa. Obiara, nipa na ɔhaw ɛda no so, me nua, wɔndwane mbra m'asoɛeɛ. Obiara na ɔhaw bi ɛda no so, wɔndwane mbra m'asoɛeɛ. Cameraman, yɛyɛ saa. Dasɛn dɛ yɛbɛsa hyia. Bye bye.